Siwmai sut ydych chi? Dwi'n gweithio ar chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr unwaith eto am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r meddwedd neu llyfrgell gyda'r enw gyfeithi ANEXA, sef i gyfeithi testynau oedd o'r Saesneg i Gymraeg. Ar y foment, fyddwch yn gweld rydyn yn sefydlu imion yn yr pregell

ar gyfer y Saesnig tarddiad, dwi'n yn cadw yr fel sydd yn perthnasol yn uniongyrchol i'r cod tarddiad ar gyfer yr meddywedd hon, sef yr fel cod tarddiad PHP ar gyfer y dosbarth cyfeithi ANEXE. Felly, os rydyn yn ei agorau, Felly, fel ydych chi'n gweld, dan y peniad yn y rhestr o bethau i'w wneud ar y llinell 3, ydyn ni'n yn y canol o datblygu y rhyngwyneb ar gyfer y mewnbyniad o destun Saesneg, ond fel ydych chi'n gweld hefyd, ar y gwelod o'r sgrin ar y ochr dde, rydyn yn defnyddio y pedwar is llyfrgell

Mae angen inni i symud o gwmpas rhwng y ffeiliau ar gyfer y cod tarddiad, nid yn unig ar gyfer yr prif llyfrgell, sef cyfieithu AN i ec y, ond hefyd ar gyfer y is-lyfrgelloedd eraill, pedwar ohonynt, ac hefyd, fel da chi'n gweld, nid ydy eu henwau hefyd yn byr, os rydyn yn eisiau i fodleuo i mewn i'r isbygellid perthnasol i olygu yr cwrtariad sydd ynddyn nhw, mae angen inni i mewnbynnu i mewn yn y terfynell yr amrywaeth o'r enwau o'r pegellau ac hefyd yr ffeiliau hefyd. Os mae gyda ni rhyw fath o'r offrin neu teclyn lle ydyn nhw'n gallu morio yn cyflym ac yn hawdd trwy ddim ond y lleiaf o'r mewnbeniadau union ar y bysedd ffordd i symud o gwmpas yr strwythurau o bygellau hyn ac hefyd i olygu yr amrywaeth o ffeiliau perthnasol, fe fyddai hyn yn arbed llawer, nid dim ond o waith llaw, ond hefyd o amser. Felly rydyn yn gallu creu y cyfryw fath o'r offeryn neu declyn ein hunain trwy'r rhaglenni neu godio yn yr iaith, y sgript ar gyfer yr cregyn neu blisgyn, yn yr amgylchiad Unix neu Linux, oherwydd yr hyn yn defnyddio y fath o'r cregyn neu blisgyn gyda'r enw Born, sillafuwyd B-O-U-R-N-E, os ydych chi'n yn clywed ar bobl yn cyfeirio at yr terminoleg cregyn bash neu plisgyn bash, Mae'r hyn yr un peth hefyd fel yr cregyn born neu yr pliscyn born, mae'r yr llythrennau yn y gair bash, B-A-S-H, yn cynryli y geiriau Saesnig ar gyfer born, unwaith eto, cregyn neu blisgyn, ac mae'r hyn yn cyferio at y ffaith mae'r y bash, yr ail ystreitliad, o'r cregyn neu plisgyn born ar gyfer yr amgylchiad, Linux. Felly dwi'n mynd i ychwanegu yr gorchwyl hwn i mewn yn y rhestr beth i'w wneud ar gyfer yr prif llyfrgell fel hyn. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu y llinell gyda'r er manylion ar y llinell pedwar, sef i greu sgript dacl sypyn i arbed gwaith llaw yn y golygiad o ffeiliau.

i fod yn gysylltu â dyn yn yr plisgyn bach oherwydd roedd Bourne, y gyntaf y streigiad, y rheswm pam mae'r hyn yn ei galw yn gregyn neu blisgyn yw oherwydd yr hyn yn gallu agor yr cregyn mewn cregyn mewn cregyn mewn cregyn gyda'r amrywaeth o'r haenau o'r cregyn

Ar y foment, rydyn ni'n ar yr cyntaf cregyn neu blisgyn, felly os ydyn ni'n yn agor yr ffeil datlenwfi fel hyn, ydyn ni'n yn dal yn golygu y ffeil yma i mewn yn y cyntaf hain o'r cregyn neu blisgyn Ond nawr, os rydyn yn pwyso ar y botwm dianc i enteddu i mewn i'r modd ar gyfer y gorchymyn ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu yr gwahanod ac wedyn y gorchymyn y berchenod sydd yn cynrychioli mae'r cynlyniad i fod yn gorchymyn ac wedyn y gorchymyn yr doi lethren SH i cynrychioli y Saesnig ar gyfer y cregyn neu blisgyn, ac wedyn i bwyso ar y botwm doddiad, nawr rydyn ni'n wedi creu yr ail haen o cregyn neu blisgyn, ac nawr rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn i restru cymwysiad o'r pregeth cyfredol, nawr rydyn ni'n gallu yn yr unfodd, yn yr alhaen o'r cregyn, yn y gor, yr ail fel, felly yr yna yn gallu y gor, yr fel, trwydded, pwynt, MD fel hyn. Ac wedyn, i y gorfau union yn yr golygydd VI, nawr, yr hyn yn gallu gwneud yr un peth fel o blaen, i creu y trydydd haen, sef i bwyso ar y botwm dianc unwaith eto, ac wedyn i mewnbynnu yr gwahanod, ac wedyn yr abychnod ar gyfer y gorchymyn, ac wedyn y gorchymyn SH ar gyfer yr cregyn neu blisgyn, ac unwaith eto nawr yr hyn wedi creu y trydydd haen o cregyn neu blisgyn, ac nawr yr hyn yn gallu golygu y trydydd fel, sef rhywbeth fel uh, newid llofnodiad fan yma pwynt MD ac unwaith eto yr hyn yn gallu pwyso ar y botwm dianc unwaith eto ac wedyn mewn bennu yr gwahanod ac wedyn yr bychnod ac wedyn y gorchymyn SH ac efo'r y cregyn neu blisgen a dyna ni unwaith eto ac nawr yr hyn yn gallu mewn bennu rhyw gorchymyn arach fel er enghraifft yr gorchymyn i allbynnu yr rhybudadau gyfredol yn y cyfamser a dyna ni. Ac wedyn os rydyn ni eisiau i rhedeg y gorchymyn yn barhaol ar yr un terfynell, rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn yn y Saesneg gwylio ac wedyn namin n ac wedyn yr maint yn yr eiliadau o'r ysbaid rhwng yr gorchymyn, fel er enghraifft yr un eiliad, ac wedyn y gorchymyn ei hunain, fel hyn, ac fe fydd hyn yn awredig yr un gorchymyn, pob eiliad, fel y mae ei. Felly, mae'r yr holl cyfleuster o'r agor y plysgyn mewn plysgyn mewn plysgyn yn eithriadol yn defnyddiol oherwydd Mae'r hyn yn ein galluogi ni i, er enghraifft, golygu rhyw fel, ac os yn anesmwyth, yr hyn eisiau i rhedeg rhyw gorchymyn i gael cipolwg o rhyw fel arall neu i wirio rhyw data yn rhyw fel data hefyd. Yr hyn yn gallu, heb gadael,

Imiwn i'r plisgyn newydd hefyd, heb adael a'r plisgyn olaf. A phan ydyn ni'n yn gorffen gyda'r plisgyn olaf, ydyn ni'n yn gallu ei cael fe, fel hyn, drwy'r mewnbynnu y gorchymyn. Yn y Saesneg, i ymadael, fel hyn. Ac wedyn y dychwelyd yn ôl i'r un lleoliad oedd wedi ei adael ar y tro diweddaraf, fel hyn, ac unwaith eto, pan rydyn ni'n wedi gorffen gyda'r er blisgyn fan yma, rydyn ni'n gallu cyflawni y gorchwyl yno fe, fel hyn, ac wedyn, am y dal oedd wrth y blisgyn fan yma i dychwelyd. i'r un o'r blaen yn yr haen uwch fel hyn. A dyna ni, yr un peth gyda hyn, os rydyn ni'n wedi gyflawni y gorchwyl fan yma, a rydyn yn gallu gorffen y gorchwyl ac wedyn ymadael yr haen i'r un yn uwch fan yma. A dyna ni. Rydyn ni wedi dychwelyd i'r haen uchaf yn ôl i'r un lleoliad yn yr ffeil. Roeddwn ni'n arno fe cyn y crysom ni yr ail haen pan y mewn byndasom ni a'r gorchymyn, SH, i dechreu yr awl, plisgyn neu cregyn. Nawr, rydyn ni'n yn ôl ar yr prif cregyn neu plisgyn yn yr amgylchiad Linux, yn yr cregyn neu plisgyn bash, fel y mae'n ein angen galwyd. Felly, y peth nesaf yw i greu y sgript, ar gyfer yr Cregyn Bash i arbed y gwaith law yn yr golygiad o'r ffeiliau gwahanol. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i greu yr is-pregell dan y prif pregell gyda'r enw sgriptiau fel hyn. Ac wedyn, union yn y fe, dwi'n mynd i greu yr ffeil gyda'r enw

USR blaenslaes bin, ond weithiau arall, fe ellir y gorchymyn hwn yn cael ei chyllid rhywle arall fel blaenslaes USR, blaenslaes yn y Saesnig lleol, blaenslaes bin, ond dwi'n yn gallu gwirio hyn trwy'r creu yr al hain o blisgyn trwy pwyso ar y botwm dianc a wedyn mewnbynnu yr gwahanol ac wedyn yr y bychnod ac wedyn dwi'n yn gallu mewnbynnu y gorchymyn SH i yn credu i mewn i'r al hain o blisgyn neu dwi'n yn gallu gyda'r yr y bychnod rhedeg yr gorchymyn i wirio y lleoliad yn uniongyrchol fel hyn Felly dyma'r yr allbeniad, mae'r yr gorchymyn SH ar yr gweithred gefndrefn fan yma yn ei llewlid yn yr plegell blaen slaes, bin blaen slaes SH. Felly, dwi'n yn gallu yn y ffal yma mewnbynnu yr hyfforddiant ar gyfer yr dehongliwr ar gyfer y sgript bash i defnyddio yn hunan symudol yr dehongliwr ar gyfer y gorchmynion yn yr plisgyn neu cregyn bash sydd yn ei llewglyd fan yma yn y pregell blaen slaes bin blaen slaes sh fel hyn nawr fan yma dyna'n gallu mewnbynnu unrhyw gorchymyn Linux dwi'n eisiau i rhedeg sydd yn eithriadol yn defnyddiol achos os dwi'n yn eisiau i hunan symudoledig, gorchwyliau ar yr gweithred cyfundrefn. Mae'r hyn yn gwneud yr hunan symudoledig yn eithriadol yn hawdd, oherwydd dwi'n yn gallu mewnbynnu unrhyw gorchymyn dwi'n eisiau ar yr gefn drefn Linux fel hyn, er enghraifft, i rhestru yr cymwysiad o'r

Felly nawr, os dwi'n yn achub y ffeil fel hyn, nawr dwi'n yn gallu redeg y ffeil fan yma fel hyn, neu nid ydw i oherwydd dwi'n dyfalu nid ydy'r yr amrywolyn llwybr yn y prif lythrennau yn cynnwys yr clicell gyfredol Ac fel y dach chi'n gwel, nid ydy ei, oherwydd os ydy ei yn cynnwys yr pregeth cyfredol ar gyfer y cymell ar y terfynell, fe ddylai hyn yn ei arfyddycau imiwn yn yr amlwolyn amgylchiad llwybr gyda'r yr arwyddnodau gwahanod llawn atalnod gwahanod. yn y cymwysiad o'r amrywolyn. Felly, i amnewid yr amrywolyn amgylchiad yn y prif lythrynnau llwybr, mae angen i ni i olygu y ffael am y wyneb ar gyfer yr defnyddwr ac mae'r hyn yn ei lleoliad imiwn yn yr pregell cartref ar gyfer yr defnyddwr. gyda'r enw yn dechrau gyda'r llawn atalnod ac wedyn yn y Saesneg aml wyneb, fel hyn. Felly, rydyn ni'n gallu golygu y ffel hwn fel hyn, ac wedyn ar y llinell 31, dyma'r lle y mae'r er amrywiolyn hyn yn cael ei amnewidwyd. Felly, imiwn yn yr cymwysiad o'r anwolyn hwn sydd dim ond yn cynnwys y llwybr o'r pegellau, mae'r pob un llwybr, y llawn llwybr, gwahanwyd gyda'r yr arwythnod gwahanod. Felly, fan yma ar y llinell 31, mae'r hyn yn dweud

i unrhyw lle arall, i unrhyw oblygiad arall, yr hyn yn gallu ychwanegu a'r gwahanol ychwanegol, fel hyn. Ac wedyn i mewn yno fe, yr hyn yn gallu enwedigo y llwybr angenredol, felly os yr hyn eisiau i ychwanegu yr llwybr cyfredol, mae'r hyn yn ei cynrychioli gyda'r afrydnod llan atalnod fel hyn, Ac wedyn os yr yn eisiau i ychwanegu llwybr arall, yr yn yn gallu ychwanegu gwahanod arall, ac i mynd yn y fe, y llan llwybr i'r llyglell arall fel hyn. Nawr ar yr llinell 31 mae'r yr anwolyn amgylchiad yn cynnwys nid dim ond yr cymwysiad o'r anwolyn amgylchiad llwybr o'r blaen, ond nawr

y ffeil ar gyfer yr ymwyneb ar gyfer y defnyddiwr yn y cregyn neu blisgyn cyfredol. Achos pan ydyn ni'n yn rhedeg rhyw sgript fel yr un fan yma, achos mae'r er ffeil y llan atonod amw wyneb, dim ond sgript arall ar gyfer yr cregyn bash, mae'n creu ei blisgyn neu cregyn arall ychwanegol, ac wedyn mae'n yn, yn rhedeg i mewn yn yr plisgyn neu cregyn newydd, ond os ydyn eisiau fe i redeg i mewn yn y plisgyn neu cregyn cyfredol, fel ydym ni'n, oherwydd ydyn ni'n eisiau ar gyfer y sgript yma i cymwysio yr amnewidiau i mewn yn yr amgylchiad rhwybr, Felly, i wneud hyn, mae angen inni, yn gyntaf, i mewnbynnu y llan atalnod, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r sgript, fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg yr gorchymyn i allfynnu neu adleisio yr anwolyn amgylchiad fel hyn, a dyna fe, Nawr, os rŷn yn edrych i mewn yn y allbyniad, dyna'r yr llwybr ar gyfer yr pregeth cyfredol, sef dim ond yr un llawn atalnod fan yma, a dyma'r yr pregeth ar gyfer yr sgriptiau dan y pregeth gyfeithi ANEXE, dan y pregeth PHP, sydd dan y pregeth cartref ar gyfer y defnyddwr. Nawr ar y ochr chwith, rydyn wedi creu yr sgript gyda'r enw cake. Felly, os rydyn yn nawr ar yr llygaid cartref ar gyfer defnyddiwr, os rydyn yn yn mewnbynnu y gorchymyn cake fel yma, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Oherwydd nawr, mae'r er is tegell sgriptiau fan yma dan yr i sbregell gyfieithu ei eni eco i miwn yn yr amlwolyn amgylchiad rhybr. Mae'r yr cregyn neu blisgyn cyfredol yn gallu dod o hyd o'r fel fan yma oherwydd mae'n yn allbynnu yr llawn rhybr cywir i'r fel fan yma, sef y fel caic. Ond, wedi gwneud hyn, mae'n ein allbynnu yr neges gwell, caniatâd gwadwyd, neu caniatâd nacawyd, neu caniatâd nagwyd, neu caniatâd gorfodwyd, oherwydd os rydyn ni'n yn rhestru y manylion ar gyfer yr ffel fan yma ar ochr chwith, mae'r fach llythrennau ac wedyn yr cysylltnod yn arwyddocau. Mae'r y ffel fan yma yn darllenadwy ac yn ysgrifenadwy ar gyfer y meddiannwr neu meddiannydd neu perchen neu perchennog o'r ffel sef un ond Nid ydy ei yn werthadadwy ar gyfer yr perchennog ac wedyn ar gyfer yr rhain yn yr un carfan gyda'r enw un fan yma, sef yr al un ar y llinell. Mae'n yn darllenadwy, ond nid

ond yn fel, os rŷn yn gweld yn uchod, er enghraifft, gyda'r yr llinellau sy'n dechrau gyda'r y lythren D, er enghraifft, mae'r hyn yn pregell ar gyfer y gair Saesneg cyfeiriadur, ac hefyd mae'r hyn, sef yr pregell S ar ec, yn pregell hefyd, ac os mae'r llinell yn dechrau gyda'r y llythren D, ond nid ydy yr ffeil darllenwchfi.md yn pregach, ond mae'n un yn ffeil oherwydd mae'r llinell yn dechrau gyda'r cysylltnod. Felly, yn ôl i'r ffeil cake, os ydyn ni'n eisiau i rhedeg y ffeil fan yma, mae angen i ni i newid yr caniatadau yn yr ffeil hwn ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r er gorchymyn eich mod sydd yn cynrychioli y gerydd Saesnig i newid y modd. Felly i newid y fodd, mae angen inni i enwedigo y fodd newydd yn yr ffefrydaeth o'r rhifau. Mae'r er llythren

chwech, pedwar, pedwar. Mae'r yr R a U yn ychwanegu i'r cyfanswm o chwech. Mae'r yr R gysylltnod, cysylltnod ar gyfer yr defnyddio'r eraill yn yr carfan 1 yn ychwanegu i'r cyfanswm 4 ac unwaith eto yr un peth ar gyfer pawb arall.

i cyfartalu i 5, ac wedyn 4 ychwanegu dy ddim ychwanegu 1 i cyfartalu i 5 hefyd. Felly, yr hyn a'n gallu, rhedeg y gorchymyn, eich mod, gwagle, wedyn 755 gwagle, ac wedyn yr enw o'r ffeil, fan yma'r caic, ac nawr os yr yn unwaith eto yn rhestru y mynolion ar gyfer y ffeil hwn, Mae gyda ni y caniatadau r u x, r cysylltnod x, r cysylltnod x. Felly nawr, ar y ochr dde, os yr hyn yn arhedig yr gorchymyn ceg oddi wrth yr pregell cartref ar gyfer defnyddiwr, fel hyn,

rhestru y holl gymwysiad unwaith eto, ac wedyn i allbynnu y dyddiad a'r amser, fel y mae ei fan yma ar y ochr dde. Gan ein bod fan yma gyda'r y dwy terfynell ar yr dau ochr, oherwydd rydyn nhw'n wedi dadebru y cregyn neu blisgyn trwy'r a rhedeg yr ffel ymw wyneb yn yr un Cregyn neu blisgyn cyfredol, mae gyda ni yr amlwylyn amgylchiad rhywbr sydd yn cynnwys yr pregell cyfredol, sef y llan atalnod, ond ar y ochr chwyth, oherwydd nid ydym ni'n eto yn dadebru yr cregyn neu blisgyn os ydyn nhw'n yn allbynnu yr amgylchiad am walyn rhipper. Mae'n yn dal yn diffygio yr rhipper gyda'r dim ond yr un llawn a tal nod. Felly, er fod ydyn nhw'n wedi am newid y caniatadau i mewn yn y fel ceg yn yr plegell cyfredol i caniatau pawb, i redeg y ffeil ceg, os rŷn ni'n gwneud hyn yn awr, ar yr tefrynell ar y ochr chwith. Mae'n yn dal am methu i ganfod yr ffeil, oherwydd nid ydy'r pregall cyfredol union yn yr llwybr, ar gyfer yr cregyn neu blisgyn cyfredol. Felly, i datblygu yr cregyn neu blisgyn cyfredol, mae angen inni i cymwysio yr ffeil am y wyneb ar gyfer yr cregyn neu blisgyn ar y ochr chwith, ac yr hyn yn gallu gwneud hyn drwy rhedeg y gorchymyn yn gyntaf gyda'r llawn atalnod ac wedyn gwagle, ac wedyn y tilde i gynrychioli y pregeth cartref y defnyddiwr, ac wedyn y blaen slaes, ac wedyn yr enw o'r ffeil am y wyneb fel hyn. A dyna ni, nawr, os ydyn ni'n yn mewnbynnu yr un gorchymyn fel o blaen. A dyna ni, mae'n ein nawr yn rhedeg yn yr un tegell.

Felly ar gyfer hyn, os yr un yn golygu ar y ochr chwith y ffeil cake fel hyn, a dyna ni, a hynna'n gallu dileu ar gorchmynion ar gyfer yr arddangosiad o sut hynna'n gallu defnyddio y gorchmynion union yn y sgript cragen neu flisgen. Nawr, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol pan mae'r defnyddiwr yn rhedeg y gorchymyn ec ei ec, gyda'r yr llawn atalnod ar y dechreuad o'r gorchymyn, sef iredig yn yr un cregyn neu blesgyn, i newid y cyfeiriad i'r imiwn i'r cegles cyfedol ar gyfer yr sgript ec ei ec. Rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn i ec d,

defnyddio'r wedi mewnbynnu rhyw fath o gorchymyn neu dewisiad ychwanegol i'r gorchymyn ec e i ec fel hyn ac wedyn os ydy ei ddim ond yr fachlitren fi fel y gyntaf parameter i newid yr gyferiad imiwn i'r pregell sydd yn cynnwys yr sgript ec e i ec ac wedyn i golygu fe fan hyn. Wedyn, os yn amgen, os mae ei yn parameter fi ac wedyn ec e i ec.

en i ec y pwynt php Nawr, ar y ochr dde, os ydych chi'n yn rhedeg dim ond y gorchymyn ec e i ec, fel hyn, mae'n hyn dim ond yn allbynnu yr amser a'r dyddiad cyfredol, ond nawr os ydych chi'n yn ychwanegu yr dewisiad ychwanegol fi, mae'n hyn yn ein caniatau ni i olygu yr sgript ec e i ec ac wedyn os ydyn yn gadael y sgript ydyn yn dachwelyd i'r pregeth dechreuedig, ond os rydyn yn dechreu y gorchymyn gyda'r yr llawn atalnod ac wedyn gwagle, ac wedyn unwaith eto yr un gorchymyn, nawr rydyn yn rhedeg y gorchymyn union yn yr un cregyn neu pregeth, ac wedyn pan rydyn yn gadael yr fel fel hyn, nawr rydyn wedi symud i'r pegell newydd, oherwydd roedd y gorchymyn i newid y cyfeiriad i'r isbegell sgriptiau wedi ei rhedeg i mewn yn yr un cregyn neu blisgyn yn ytrach na creu un ar gyfer ei hunain. Nawr, os yr ydyn yn rhedeg yr un gorchymyn gyda'r yr llawn atalnod ar y dechreuad ac wedyn y gorchymyn

Felly, peth mae'r hyn yn golygu yw, pan ydyn ni'n eisiau i symud o gwmpas rhwng yr sgriptiau a ffeiliau cod taddiad a phegellau gwahanol, mae'r hyn yn gwneud yr holl gorchwyl yn gyflym ac yn syml. Er enghraifft, os dwi'n nawr yn mewnbynnu o gorchymyn Cake. Ac fi, dwi'n nawr yn golygu y sgript ar gyfer cake os dwi'n nawr yn adael y ffel ac wedyn os dwi'n yn mewnbynnu yr un cychymyn gyda'r dewisiad fi cake. Ac nawr dwi'n yn golygu yr cod PHP a gefn gyfeithi ENIAC-E ac unwaith eto os rydyn nhw'n yn dychwelyd i'r gorchymyn o blaen a dyna ni a dyna ni a dyna ni ac ati a mor gyflym a syml oedd hynny. A dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio a ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.